Hello hello nan dam cio hna maw? Aa tu cu aa zeilo ah AA nih AA nih CNF CC a hngawng a merh cuahmahnak kong kha tlawmpal in vun chim kan duhmi a si. Tu hi AA nih CNF

Chinram ṭawngpa in control dih. CNF nih zeihmanh tutiang ah ṭawngpa le control khawhmi area a ngei lo bak an manh. Atu tiang dirhmun ah zeiruangah AA nih mah hi a tuah timi kha kan zoh lai. AA nih Thingram a phoih si, dothlengtu siseh, a dangdang a phoih si siseh, mah vialte a zoh tikah mah vialte a zohmi chung i a hmuh le a ṭih cemmi cu siahnep a si, sisi a si. Zeiruangah a ṭih kan ti tikah ral tuk ah ti si lo. Paleu ah a kan chuhmi kongah Palewa kan chuhmi kongah khan hmailei ah hnahnawhnak a ka pe khotu ding cu CNFCC hi an si ti kha fiang tein hngalhmi a si. Mah cu fiang tein a hngalh caah CDC CNF hi a tlau i tlau khawhnak ding amah AA nih tuk i amah AA nih CC CNF umnak paoh kha kah dawi i Victoria camp hna kah i hloh i CNF hloh kha a timhmi si lo. A nuh ni in a dangdang in hloh a hngawng a merh cuahmahmi kha si. I mah kha CB hi a hmanmi hna si. CB le AA hi an i hmang veve. AA nih CNF CB dohnak ah AA nih CB hi CNF dohnak a hman hna. CB nih AA hmangin power a ngeih le Chinram ah credit chikkhat ca lawlawse ca lak kha an i tim ve. I kan ram hi zeidah ṭih a nung bik ti ahcun credit duhnak, popular si duhnak, lar duhnak mah nih hin a kan hrawh dih lai ti hi phanum tuk mi a si. Chinram a khangh dih lai ti hi phanungtam a si. Mah cu zeidah tiah cun pakhat in kan van chim lai. Matupi. Matupi B1 khi an lak. Matupi B1, Matupi B1 nih AA he Matupi khua an lak. Zapi theih si. Mah Matupi khua an lak nain Matupi khua an rak lak lio i ralkap hriamnam an lakmi a ṭha deuhmi vialte kha AA nih a lak dih. Matupi ahcun a nawn paṭaang lawng chiah hna. Sa sisehlaw a ti ṭhaṭha naa lak i a nawn paṭaang lawng na kan chiah. A ruh pipi lawng na kan chiah ti kha fawi te. Mah bantuk khan Matupi khi AA nih hriamnam tha deuh popoh a rak lakmi a si. I Matupi B1 nih auhchoh i public service zeitluk in dah an kalpi khawh ti ahcun nan hmuh khi si ko. Matupi khua chung ah khin minung thonghra leng umnak si i minung zanga hrawng lawng anmah CB chung minung tlawmte lawng nihin ni tiang khua an sa rih. Minung ninety eight percent hohmanh an um kho lo. Matupi peng i a um kalmi khika Matupi leimi, khika kiangkap leimi anmah CB zong si lo, Matupi B2 CC member zong si lo mi sawsawh a si. Mah nih a ka chimhmi cu Matupi peng cu a har ngai. khoika kan um kal poh ah aa kaih kan phiat tik maw a dangdang thil nawlhalnak kan duh tikah AA kha nawlngei nawlngei biktu an si i a poi tuk a ti. AA nawl hin matupi hi a nungmi ah a nungmi kan lo a ti. Atu dirhmun ah CB cu a min cu an pu nain nawlngeitu taktak cu AA an si tiah a ka chimh. A ngaihchiang ai. Amah hi a biaknak lei zong a bochan ngaimi a si. mah kha a ka ruah bal. Mah nih a langhtermi cu mah kha a si. Ral kha kan tuk lai, mioh kan lak khawh sawh ti khan a ngah lo. Tonzang kha CC nih an lak i tonzang CDF le CC ralkap CNLA pawl nih tonzang kha ṭha tein himhimnak an lak i public service zeizong vialte kha normal tein an kalpi khawh cuahmah. Mah bantuk i an kalpi khawh lo ahcun a poi ngai ding a si. Atu zeilo kan chim lai, Mindat. Mindat khua khi a rawk bak ti a si. An lakmi, Mindat ralhrang an lakmi le Mindat khua atu dirhmun khi a miak kha cuai thlai a hau. Ralhrang te kha pakhatnak kan duhmi a si. Asinain a ra dingmi kha ruah a hau. Atu Kawlram Dothlennak hi cheu li ah cheukhat lawng kan kal rih. Cheuthum a taang rih. Min Aung Hlain nih Kawlram pumpuluk ah ralkap hmunkhuar nganngan timi pahleili a ngeih. Pahnih lawnglawng a tla rih. Pal hleihnih a taang rih. Cu hmunkhuar a ngan pipi pahleili chungah ah pahnih lawng a tla i hleihnih a taang rih. Cu hleihnih a taangmi chungah pathum pali hrawng a taan lawnglawng ah Min Aung Hlaing nih hin a sung a khan te khawh. Atu dirhmun ahcun a ngah lo. Cheu li ah cheukhat lawnglawng kan tei, cheu thum kan tei rih lo ti khawh a si. Cucaah Mindat Kahdohnak he pehtlai in an lakmi cungah congratulation kan tuah hna, kan lawmhpi hna. Kan lawmhpi tuk hna. Nain an miakmawh sung timi cu anmah mindat lei nih a hnu ah an theih te lai i anmah mindat lei hmurkaan a chuak te ko lai. Hi kaan tampi chim len a hau lo. Mindat mipi nih duhsah an langhter te lai. Inn le lo Pian le ṭhu ṭhawng i zeitluk dah public service an kalpi khawh. Cun AA nih zeitluk dah hmai le nawl ngeih te lai. Zeitluk in dah mipi nih mipi an thaw an chuah khawh i zeitluk in dah an hirha khawh, zeitluk in dah an zah a lon timi. nih lai rel te lai. An thaw duhdut an chuah kho te lai maw mipi? Ei le din a har lai maw? Kawlrawn le Mizo ram ah ei le din ruah a thaw duhduh i chuah khawh lo ruangah an peem an zaam te lai maw ti vialte kha ruak a um. Pale uah kha kan chim cang bang in pale uah khi ee nih khin a kan Cucaah hmailei ah cabuai cawng maw kan i ton lai asiloah hriamnam dah kan i kah te lai timi cu AA nih a ruah ciami a si. A ruah cia caah cabuai cawng kan i ton te tik ahcun paleo ah mihne ummi data khan data khan pitu pawl kha ram i khuachung i ram paleo ah ram i mipi pawl kha nawlngeitu ding an si. Anmah nih khan Paletwa cu Yakhan ram ah um seh, Paletwa cu Chinram ah um seh timi kha kutthlinak vote kha anmah nih nawl an ngei te lai. Cabuai cung biaceih tikah maw nawl an ngei te lai i mah kha a ra dingmi kha Yakhan miphun ee nih an tuaktan. An tuaktan caah Yak- Paleo ah khan an cian an cian a za cang an ti. Zeimawzat paleo ah mipi kha kaa kip ah ral an zamter hna. An vah, an ṭhawl an dawi dih hnu hna ah ziakhain miphun kha ee nih a auh hna i atu hi vei ah paleo ah cun a tomtom in a chiah hna. Paleo ah tomtom a chiah hna i paleo ah Pengpumpung ah khin Yakhan miphun hi fifty one percent hrawng si ding kha an i timhmi a si. Cu fifty one percent hrawng an si ahcun cabuai cung i biaceihnak um si law ram Paletwa mipi sinah Palawa hi Yakhan sin i fonh a nun deuh chin sin i fonh ti biahan ah um sih law, Yakhan sin ah kan i fonh duh ti kha ol zaten tei usih timi kha number one an rak i ruahmi a si. Number two ah Palawa hi hriamnam in i tukdo zong a chuak te kho. Cucaah cun a hram a fek i A ṭhawng rih lo nain duhsah tein a kal a kal lai. A ṭhawng le a kan doh kho ding an si tiah a ruahmi hna cu CCC deuh kha an si. Cun Kawlram pi level in siseh, international vawleicung level siseh, CNF nih hmunhma tampi i bia an chimnak, American ram i siseh khoika khoika ram vialte le Kawlram pum hmun kip ah min an ngeihnak aw an ngeihnak vialte kha e nih a philh lo. Pakhat hmanh a philh ve lo caah hmailei ah hi pawl hna hi bialua kong ah biatak tein hriamnam zong rak do kho ding an si timi kha a hngalh caah mah CCCNF a tluk khawh nakding, a dir khawh lo nakding kha duhsah tein a nuh ni in a nem nakding rianṭuan kha Eni a thawk cuahmah. Cucu Eni a kalpi cuahmah. Sibi nih zeidah a ruah tiah cun, sibi nih Chinram ah amah kha power a ngei i credit ngeih an duh. An duh tikah cu an duhnak ding ahcun CNF kha a um lo a hau. CNF kha tei a hau. Cu CNF teinak dingah thazaang an ngei ti lo. Chim awk an nei ti lo. Pale ua kha AA nih a kan chuh an theih ko bu ah an mit an i chinh i CNF a tlak khawhnak ding paoh a si i kanmah power chinram i kan ngeih khawhnak ding si paoh cun tiah an ti AA kha an fuh i AA he AA le CB kha an herh ning kha aa tluk AA nih a herh hna CB nih an herh ve an i duh ning kha aa tong thiam kan ti lai cu te. An duh ning kha aa tong thiam tuk tikah khan atu ee caah cun uh, suilungvar khurpi hmuh bantuk a si cang. Eh, atu ee nih CB hmang in uh, CNF cu A hngawng a merh cuahmah. Tan lak a merh rih i lo. A merh cuahmah lio a si. A kut le ke thlawng a timh cuahmah lio a si. I atu ah Mindat ah AA nih Ṭawngpai in AA nih ram a lak pi hna. Ralhrang sakhan a lak pi hna. Asinain hi inn le lo a rawkmi le an khua le lo a rawkmi vialte vialte khin public service ah a inn i tangka cu fangkhat a pe hna lai lo. A pek hna sile aa Christmas laksawng ah tiah ngakchia muṭhai hmanh in cawnu pakhat, cawpa pahnih ti bantuk kha ngakchia muṭhai hmanh kan hei manh hna lai, mah kha si ko. Ṭhawn a dih dongh taktak i i siamremhnak dingah ee nih Jakhai nih pakhat hmanh ṭawngpai kha a dirpi hlei hna lai lo. A bawm hlei hna lai lo. Ee nih a duhmi cu pakhatnak CNFC CC a der khawhnak ding. Pahnihnak, Mindat ṭawngpai le in Sipuai ah sii an zuarmi pawl phurhhlutnak le makuaidan lei in hriamnam an hun phurhmi yakhainam luhpinak mah kha a si ko. Mah pahnih ca khan a herh i mah pinah a herh bikmi cu tuan i kan chim cangmang khan Paletwa kilvennak ding caah a si. Hi Paletwa kongah A cheu nih sibi pawl zong si chinmi an si an duh taktak te hnga maw paleo ah cu an siang tuk te hnga maw an timi ah khan a si. Mah zong kha ruah ding a um. Asinain thil a ummi cu zeidah a si ti ahcun a fiang ding chom cu CCCNF zong aa ser aa ser lai i ni nikhat cu AA ca AA a chawnh te lai. Paleo ah hi kan ram a si. Paleo in kan chuah taak u. Kanmah te kan i uk lai. Kanmah te kan i control cang lai tiah Sisi nih a ti te lai. I a chuak duh lai lo. A ti ṭhan lai. A chuak duh lai lo. Voi thumnak ah a chuah duh lo cun a si ahcun kan i chawn lai cabuai cungah kan in ti i chuak kan chuahtak u kan ti na duh lo caah thisen kan i chuah hau. Kan i kap lai ti an ti lai. A ruang cu kan tei le tei lo a si lo. Kan ram ah khan Kan ram, kan ram cu kan siang lo. Kan ram caah cun zeipaoh kha kan ngamh a hau. Hi kan ram khi zapei ko zong kalter kan siang lo. Paletwa ram cu Chin ram ah tinbaw dinhnak hmun kan ngeih chunmi hmun khatpi a si. Ram a ṭha tukmi hmun a si. Hmailei kan ram ṭha sehlaw Paletwa khi Chin ram pumpuluk ah Minthang dingmi miuhne a si. Rili, rili tivapi umnak a si. Kawl rawl lei he ramdang he tinbaw pipi in thilri phurhhlutnak ding le Tanglei in, rili lei in, ti lei in, ramdang he, kawl lei he kan i pehtlaihnak ding hmunhma kan ngeihchunmi te a si. Cucu sungh a ngah lo. Mah tikah Chin, Chinram hriamtlai CNF le CC pawl nih khan, kha Zeisih hmanh ah kan i thawh lai. Kan ram cu mah ti zoh awk ṭhat lo cu ta. Mah ti i kan tei lai lo ti i kan ram a kan chut cuahmahmi cu zeitindah kan zoh khawh lai? Kan kah lai tiah ti hna sehlaw mah ah khan CB pawl kha an dirhmun a fiang lai. CB pawl kha an i thawh lai maw thawh lo mah ka ah khan CB pawl kha an i tel le maw tel lo. AA nih khah ra u. tuan ah kaan bawmh kaan bawmh hna i hi sisi pawl hi kham hna u kan kahpi u nanmah le nih rak kham hna u paluat lu kholo dah tin popoh rak kham hna u tiah a fial hna lai i an tuah le ma tuah lo cun asiloah CB pawl nih ah kannih cu AA sin zong a ṭang hlah Chinmi sinah CC Chinland cozah sin zong a ṭang hlah kannih cu dai te kan um lai an ti lai dah mah khan a phi lang te lai. Mah khan a phi lang te dingmi si. Cucaah cun Palewa khi kan caah a biapi tukmi hmun ram a si. Zapei kaup zong AA sinah kan pe kho lo timi kha mipi kan thinlung um dih seh. I Mah kha va um rih seh. Atu na zahan i kan chim cang bantuk khan Chinram a luatnak ding a hrampi cu kan pi kan pu nih kan ngeih ciami kan ram kaan kawl le Kalemi kawl nih kan chuhmi Sagaing dan Magway dan an chiahmi khi mah pahnih khi a luat a hau. Mah khi a luat hmasa a hau. Mah pahnih Cun Mindat Kanpalet lei cah khin Chohthlu Magwaydan i ummi Chohthlu khi khi ralkap khi an tlak a hau, a luat a hau. Mah lo cun Chinram a luat ti sawsawh khawh a ngah lo. Chinram hi a luat ti awk a ṭha rih lo. Atu Chinram i ralhrang pawl An kan sauh tak i Kawlrawn lei ah an ṭum. Cohthuh lei, Kankaw lei, Kalaymyo lei an ṭum. Khikhi ruah ding a um. Chinram hi a kher tuk lo. Zeihmanh a chuakmi um lo, ti khan an ruah lawlaw seh. Cucaah cun Kalaymyo le Kankaw le Cohthuh lei khin phiat le phiat timi aa, sii-san, sii a zeizong vialte kha Kham dih phih dih. Mah ti cun mipi vanzong tu i hmai le buainak chuah ding kha khika kan kaw le cohṭhu le kalaymyo le tu khin ralhau fek taktak in chon an timh ko timi kha zumh a um. Cucaah cun Chinmi Chinram a luat kan luat kan tinak kan ti khawh te tik ding mi cu Kalemyo ralhrang hmunpi dah tlak a hau. Kankaw tlaih in an tlak a hau. Chohthu tlaih in pawl an tlak a hau. Khi pathum an pathum ning tein Kalemyo Kankaw chohthu an pathum ning tein a tlak lo hmanh ah khi pathum chung ah pakhat a bik in Ka leemih tal hi a tlak hrim a hau. A ruang cu ka leemih cu Chinmi kan ram zong a si. Chinmi tamnak zong a si i a biapi tukmi hmunpi zong a si. Ka leemih kha a tlak lawnglawng ah Chinram hi a lua tiah kan ti khawh. Mizoram pawl nih cun thathum ei hmanh, Chinmi dihlak he thathum hmanh an kan cawm kho lai lo. Anmah mizo hmanh khi India Central nih Vok cawm le cawmmi hna an si. Mah ti ka ti tikah a dang hin a ruat men um men lai. A cawm hna ruangah in Mizo cozah, Mizo state cozah pawl kha zeitik hmanh India ah power an ngei kho lonak mah ruangah a si. Anmah ku ṭhu ku ṭha te pakhat te hmanh dir kho men lo. Itu ca cun India Central cozah, India nih khin zeite a rel hna lo. Power zong an ngei lo hrimhrim. Mah te i mah kuthup kutha a dir lomi cu mah kha an dirhmun si tawn. Cucaah cun atu Chinram zongah kumah te, mah kuthup kutha te, mah kutke i dir khawhnak kha a herh. Mah kutke te i ralte khawh zong kha a herh taktakmi a si. A herh tuk hringhran. Atu ah mahamaih kan si ko ti bantuk sawh kha a si lo.

A laang khin a pehtlaih hna i Chinram dohtu dingah a hman hna. Asinain mah kha a bawmh hna, a bawm hna lai lo tinak kha si lo. Paleu ah kilvennak ding le CNF, CNA a dernak hnga ding caah CB kha a pehtlaih peng hrimhrim hna lai. A laang in a pehtlaih hna lai. Zungzal fa bantukin chungkhumh a ha mei ahcun a cohlang hna lai lo. A ruang cu EAO a si lomi anmah pawl kha mahamaihpi ah khan va telh ding zong khan AA nih aa nautat lai, a duh lem lai lo. I mah dirhmun kha a si. Cucaah cun atu Chin ram dothlennak ah Ral mioh kan va lak sawsawh ti lawng khan puai mipi bu a si kan theih dingmi cu. Zeitluk in dah kan lak cia, kan lak ciami hmun ah public service kan kalpi khawh lai, auhchoh i zeitluk in dah kan kalpi khawh lai, zeitluk in dah mipi kan zohkhenh hna lai lai, mipi eidin ah siseh dangdang ah zeitluk in dah kan kilven khawh hna lai, kan cawm khawh hna lai timi kha a biapi tukmi a si. mah ti kan tuah khawh hna lo mi kan lak sawsawh kan ti ahcun kan mipi kha an har tuk lai i kawlrawn le mizoram hrawngah an kan pem an kan vahvaih tak dih lai cucu a donghnak ah innlo khua rawh vialte si mipi nih pem tak si a hodah a sung a hodah a miat timi kha Mah kha a biapi tuk. Cucaah cun cuaithlai kha kanmah mipi lei zong nih kan thiam a hau. Mipi lei zong nih mah bantuk te zong hin kan ruah thiam a hau. Kannih Chinmi hi kan ral chia cio hau paoh keimah zong ka si ko. Hriamtlaimi paoh kha ṭihthlorh in kan ṭih hngami hi a dik lomi a si. Hriamtlai an um ruangah mipi kan um a si lo. Mipi kan um ruangah hriamtlai an um. Hriamtlaimi khi na upat hna lai. Na theih pengmi mi cu hriamtlai khi nunnak tha in hriam a tlaimi si caah upat hna nain zeitik hmanh ah va ṭih hlah. Zeitik hmanh ah ṭih phung a si lo. Na duh lomi a hmaan lo ning um ahcun ṭha tein chim. Na chim ngam lo le kan chim u. Vawleipi hmai kan thanh lai. Hriam ka tlai, Meithal kai ken ti ruang i power ngantuk um aa langh i mipi cungah a duh paoh i biakhiahnak a tuah lai a relmi hriamtlai cu mipi nih zuah ding si lo. Atu meithal an ken chung ahcun an lut hmanh ah ni nikhat kan ram a ṭha lai. Ram a ṭhat tikah taza cuai ding. A sual man cu a hmuhter hrim ding a si. Hriam a tlaih ruangah hriam a tlaihnak nih mipi cungin namnehnak, ṭhatlonak, sualnak, biachahnak ṭhalo, harnak fa tuk a rak pekmi kha a hriam tlaih ruangah mah nih khan a chirhkhahpiak kho lai lo, a chirhkhuhpiak kho lai lo. A sual man cu a liam lai, a liam te lai. Cucah cun Chin mipi nih nan theih dingmi cu hriamtlaimi kha va upat hna u law va daw hna u. Nain pakhat samfang te hmanh ṭih hna hlah u. Nan ṭih hna lai lo. Nan ṭih cecet hna ahcun ana sinah nanmah lila nih nan sam hna. Vawleicung ram hriamtlai phu vialte zoh hna u. Hriamtlai a ṭih a ṭihmi mipi paohpaoh nih mipi umnak hmun paohpaoh cu an hriamtlai paoh kha ana sinah an i chuah. Cucaah cun mipi kha hriamtlaimi hna mipi kan biapi deuh. Mipi kan um lo cun hriamtlai khi nikhat zong an tlai kho lo ti kha a si. Mipi kan um ruangah hriam an tlai ti zong kha a si. Cucaah cun mipi nih kan hriamtlai pawl kha kan upat hna lai, kan dawt hna lai. Mah belte ka chim cang bangin ṭih ding a si lo. a samfang tia zong kha ṭih ding a si lo. Nan diknak zawn tah a dikmi kha ralṭha tein nan chim lai. Ralṭha tein nan phuan ngam lai. Mah ti ralṭha te a diknak zawn i nan chim nan phuan lo ahcun hmailei ah kha hriamtlaimi power a duh tukmi mipi cung i a dik lomi biakhiahnak a tuah i mipi a nam i a hriamnam bochan in a ana a bochan i mah ti a cawlcang ahcun minung pakhat na cung i a tuah i ṭha tein na phuan ngam lo cun midang cungah a tuah a tuah vima lai i harnak kha a karh thluahmah lai mipi kha harnak tam tuk a pek chin thluahmah lai ti kha theih ding si cucaah cun mah hi a biapi tuk hmailei ah mah bantuk tete kha mipi nih nan theih zong a herh ralṭha tein mipi zong nan dir ngam a hau nan chim ngam lo si le kanmah kan chim u A tuahngammi nih kan tuah lai. Atu zongah hriamtlai chungin zeibantuk dah thil um timi tete ummi tlawmpal te record ngeihmi kan ngei ko. A herh le ram ṭhat tikah kan chuahpi te lai. Ram a ṭhat tikah kan chuahpi lai. Hriamtlai a si ruangah meithal aa ken ruangah nawl ka ngei rih ai pat i a power a duh paoh a hmangmi minung kha atu ahcun atu ahcun a luat lai. Ram a ṭhat te tikah cun tazacuai zong a chuak hrimhrim lai. Tazacuai zong a chuak ve te lai. A hau mipi kan si a hriamtlai si zongah kan sual man, kan tuh man cu kan zun te hrimhrim dingmi a si. mah kha theih ding si. Cucaah hriamtlai hna zong nih i ralrin ding a si. Hriamtlai hna zong nih mipi caah hriam kan tlaih bantukin mipi cungah a nem bik le a ṭha bik in khuaruah khawh a herh. Ana ka ngei hriamnam kaa tlaih ti ruangah kan duh paoh i biachahnak kan tuah, biakhiahnak kan tuah kan duh paoh i Kan lu kan le kan ke, kan khuk, kan ngal kan i chuan i kan duh paoh kan per kan chuih ahcun mipi bengh hmanhah lo a rauh hlan ah Pathian nih an bengh lai. Cucaah cun mipi zong nih kan ralkap hna kha nunnak a thapmi an si. Kan dawt hrimhrim hna lai, kan upat hrimhrim hna lai. Amah belte a ṭih cu ṭih hlah u ti kha ka chim cang bantuk khan vun nolh ṭhan ka duh. Cucah cun CB pawl nih AA hmangin AA nih CB hmangin ṭawngpai lei an vun controlmi tete ah khin kan lawmhpi hna. Ralhrang a thian kha kan duh, kan i lawm cio. Amah belte mah hi aa thawknak lawng a si. Khikhi zungzal ca a si lo. Dothlennak cu Dothlennak timi cu hramfek te ngeih a hau. Phoih sipung, phoih si ṭha te phoih si khawhmi si a hau. Institution felfai te a ngeimi si a hau. Mah ti lo cun a dir kho taktak lo. Cucu mifim hna nih tampi research an tuah hnu i an hmuhchuhmi a si. Duh paoh i chikkhat te hiti i popularnak sawsawih hon tuah cu a fawi te. Asinain zungzal GC caah te A caan saupi caah zeidah a herh, zeitindah um a herh timi tu kha a herh. Cuca'h cun Chinram ah ralhrang a thiang ti lawng khan a ngah lo. A biapi cemmi kan chim cang bangin vei ah Kalaymyo, Kankaw, Lekha, Chinmi nih kan control khawh hlan lo cu a ngah lo. A ruang cu ralhrang nih Kalaymyo, Kankaw le biatak te an kan phit lo, an kan tuah lo. YDF nih AA nih YDF a fir hna le YDF tlawmte nih ningaruk an kan phih hmanh ah Kankawn motor kan kham hmanh ah mah khat an si. Ralhra nih ka duh ka ma tiin Kale le Kankaw lei in phet le phet a kan tuah cun. A fawitemi thil si lo. Cucaah cun Chinmi nih ral kan teinak ding hmunpi taktak a ummi cu Chinram i miohne tete chikkhat va lak kha a si hrimhrim lo. Kan kaw le Kale miohlei khi Kan tei lawnglawng ah Chinram hi a luat tiah kan ti khawh. Mah kha kan thinlung ah hau poh um cio seh. Mah vial khan siseh, hmailei kan tong than hna lai. Bye bye u.